Qabel kont għal-liġa.
Sinjuri merba, is-sibt tajjeb dawk li għadhom kif eh, xelu biex jaraw li jenna, ma l-lum musta taraw li jenna ma jaraw l-Sandro, il-ħaj rispondinna ħafna domandi dwar il-lob tan-nar. Dejna, isma' daqsxejn, x'kienet l-ewwel niċċa illi resqitek lejn il-piroteknika? Given li jiena mill-Imqabba, speċi hija xi ħaġa naturali li tkun dilettant tal-festa, speċjalment tan-nar jew xi affarijiet oħrajn relatati mal-festa, jien inzertajt dilettant tan-nar. X'ħassejt imma l-ewwel darba li spiċċajt biċċa nar? Jew eċitament żgur, hemm ħafna affarijiet jista' jmur ħażin allura qatt ma tkun ċert speċi sa dak il-mument. Imma moment indeskrivibli hu. Kemm ilek involut f'dis-sena? Involut li qed taħdem u kif tallimta? Mela, involut mindu kont tifel għax dejjem il-gażin fil-kantina nobormu l-kartun, ġifieri affarijiet tal-kollha li qabel kienu jsiru l-gażin biex niftehmu. U biex inserħu ras in-nies da ma jkunx xogħol perikolu. Le, le, le, ġast karti kollha u kartun, dawk l-affarijiet qatta xi takki bil-brejs, eċċetera. U mbagħad ta' 18 ġibt il-liċenzja u bdejt ninżel il-post tan-nar ukoll. Eh, li ġalni speċi inizzju tiegħi kien jaħdem in-nar eh, u dejjem speċi kważi trabbejt miegħu tista' tgħid. Differenza bej il-lok tan-nar għaw il-piroteknika Maltija għal dik li naraw barra minn Malta hemm differenza. L-affarijiet eh, tipo l-blalen, dawk id-displays li mqabdin ma' sistemi. U mbagħad aħna l-affarijiet li huma tradizzjonali Maltin, il-murtali tal-bera, bil-ħsejjes, eċċetera. Dawk hemm xi ħaġa simili l-Italja u forsi ftit Spanja, però huma esklussiva tagħna l-Maltin tista' Tara, skont naf għadid, tara. Fl-opinjoni tiegħek, kemm taħseb li l-logħob tan-nar jgħin biex il-festi tagħna jilħqu hekk il-livell internazzjonali? Il-festa Maltija speċi hija marbuta ma' ħafna affarijiet differenti, però n-nar huwa tista' tgħid Dik il-ħaġa li tiġbed il-folol lejn il-festi tal-irħul. Ġieli kkompetejtu u magħkom kien hemm naf gruppi miċ-Ċina, gruppi minn Franza, gruppi minn Italja. Bħala livell jgħin il-fatt li intom għandkom dal-festi kun sa intom tellgħu shows kbar l-imħabba ġifieri. Jgħin ħafna, eżempju aħna fit-2007 bħala Santa Marja tal-Imqabba kkompetejna f'World Championship ġewwa Ruma u ġejna l-ewwel fost seba' pajjiżi oħra ġifieri. Hemm nhar li huwa tradizzjonali għal Malta biss. Fehmilna, dak ta' mit-Tlieta prum jew le? Il-murtali tradizzjonali Maltin huma aktar xogħol ta' matul il-ġurnata biex niftehmu li. Tisma' bum. Aħna għandna ħafna terminoloġiji, murtali bl-imsielet, murtali tal-logħob. Eh, eh, nibda nismagħhom jitkellmu.
Murtali jqilbu darbtejn. Issa tista' tniżżilha issa għax dħalt fid-dettall. Biex tipprepara show jew ħarqa nar, kemm tieħu żmien? Tista' tgħid sena sħiħa.
Prepara għal dik.
Nħedu xi ftit ġimgħat sakemm innatfu l-għeliq fej ħraqna, natfu l-post tan-nar, xi naqra maintenance, u jisu għal nof settembru nerġgħu nibdew nippreparaw għal Santa Marjela tas-sena ta' wara. Xi rikjedi ma' din il-preparazzjoni, meta qed tgħid preparazzjoni? Naħseb l għadu taħsbuh, lex? Eżatt, l-ewwel ma tagħmel tagħmel programm inti x'ħa nagħmlu għal bejħ, x'ħa nagħmlu għal festa, kemm se tagħmel murtali, x'budget hemm, jekk baqax bilanċ mis-sena l-oħra. U tibda tidraftja kollox fuq karta bażikament, tagħmel pjan bej it-tim kollu minn ħajaħdem, minn ħajaħdem minn mhux ħajaħdem, allura hemm dakinhar qatt m'għandniex għal nara, mela nar il-festa ħajamel ċikku, u lejli ta' jagħmel. Bil-roster, bil-schedule, bil-BOQ, kollox ta' Eżatt, eżatt.
Nizzer, għan nisbħal li ma nifmu xej fin-nar tajjeb, ix-xogħol tan-nar huwa xi ħaġa ta' bniedem waħdu, jew inkella importanti ħafna it-teamwork u x-xogħol tagħkom. Teamwork importanti dejjem. Issa, bħala matul il-proċessi ta' xogħlijiet, hemm xogħol li aħjar tagħmlu waħdek u hemm xogħlijiet li aħjar isiru f'tim. Per eżempju, naf jekk isir inkullar ta' xogħol li trid ħafna karti, ħafna kolol, huwa tajb li jkun ħafna idejn. ċertu xogħol sensittiv, per eżempju, inti qed ħallat għal mod tal-kelma, Idealment tkun waħdek biex anke l-aħħar isqat jinqala' xi ħaġa, inti qed waħdek u mhux hemm sieħbek miegħek ukoll. Kemm tieħdu ħsieb is-sigurtà tagħkom waqt li qed tagħmlu dan dal-hobby, dal-passatemp? Tgħallimna ħafna, tipo hawn ħafna knowledge illum, ħafna safety precautions, maskli, ċertu lbies, protettiv, għaw iktar awareness ta' x'inhuma l-materjali li darna ma kinux jafu eżatt ma xi qed jilagħbu taf kif. xorta jibqa' perikoluż sew għax inti u x'inhu materjal huwa splussiv. Però hemm ħafna affarijiet x'tista' tagħmel inti biex tieħu ħsieb.
Tajjeb. Grazzi talli tagħmlu. Grazzi tar-riżlu li tidħlu fih u jalla jkollkom festa mill-isbaħ għax minn nhar il-nhar.
Bla dubju. U minn hawn insellmu wkoll familjari tagħkom imli għax b'paċenzja. Paċenzja. U daqsxejn ta' biża' wkoll. Imma minn nhar il-nhar is-sjuf Maltin ma jkunux l-istess żgur. Il-medalja għalik.